Yma ar fferm Stember yn Hwlffordd mae William Jenkins a'i deulu yn ffermio tua 300 a hanner o erwe ac yn godro 100 a hanner o wartheg Friesian. Mae'n un o ffermyr ddarddangos Cyswllt Ffermio. Ond beth yw bwriad diwrnod fel heddi? Jamie McCoy o Gyswllt Ffermio sy'n esbonio. Y bwriad heddi i um, arddangos i ffermwyr o'r adael um, beth sydd wedi bod yn digwydd dros y misioedd diwetha ma ar fferm a ddangos stemfa. Um, ni wedi bod yn wneud um, prosiect symudiadau gwartheg a hefyd um, gobeithio pawb yn mynd gatre heddi gyda tamau bach o gwybodaeth um, am cow comfort, um, sut i asesiau symudiadau gwartheg i hunan A sut i codi safon iechyd anifeiliaid a hunan gartre. Why is this a risk area? Mae Rob Davies yn filfeddyg yn ardal Hendy Gwynardav, ac fel yr arbenigwr yma heddi, mentawys grŵp o ffermwyr o amgylch y fferm er mwyn tynnu sylw'r criw at rai o brif arwyddion y gwartheg godro. Dim ond dau o ni sy yng Nghymru sy wedi bod ar y cwrs yma yn yn yr Iseldiroedd i ddysgu beth ni'n galw'n Saesneg yn cow signals. fel wedoch chi, arwyddion y fuwch. A, a diben wneud hyn yw, mae'r arwyddion ar y fuwch, neu mae'r arwyddion nôl fel mae'n behafio yn, yn, ni, uh, yn ei chynefin, yn dangos i ni beth all fod yn mynd mas o le ar y system o'r ffarmio neu yn eich artre. Beth ni'n mynd i wneud heddi nawr yw, yw, yw ni'n mynd i cael uh, cwrs ma i ddangos i ffermwyr pwy fath o arwyddion ni'n ei wylio am, A ni'n mynd i ddefnyddio hwnnw heddi nawr ar gownt sorto cloffni y fuches hon mas. Pa fath o rwyddion sydd yn dangos i chi bod 'na broblem? Yym, f'un i chi am beth welwch chi yw, yw, mae, mae eisiau edrych ar, ar, ar y cyfan. Yym, a mae'n rhoi Dipyn o arwyddion i chi. Fe debyg iawn i, gwedwch chi am bod byw uwch yn gloff, falle byddwch chi'n gwybod bod hi'n gloff, nofel mae'n sefyll, heb sôn am bod mae'n cerdded, so falle bydd eich hewn ni'n glwca, falle bydd hi'n dala un fos i fyny, neu falle bydd hi'n tap danso. Edrych ar ei thro di i weld beth yw'r bai sy yn achos iddi fynd yn gloff, a chi'n gallu Gweithio patrwn mas ar y ffarm honno, os oes lot o bethau fel digital dermatitis 'da chi, mae eisiau chi edrych ar y llawr, le, wel, le mae'r fuwch yn sefyll. Odi e'n lân, odi e'n wlyb, odi e'n sych. A oes twllau mawr yn, yn, yn y concrit neu yn, yn, y, uh, yn, yn y passages neu uh, unrhyw beth fel ni, really. A mae rhaid i'r fuwch i fod yn gyffyrddus iawn er mwyn cynhyrchu llath. Oes, beth ni moyn i'r fuwch i wneud, ni moyn i orwe yn ei gwely am bedwar awr ar ddeg bob dydd. Yym, a dw i ddim yn neud e fel i ni neud, ni'n mynd i'r gwely am wyth awr a codi a mynd i'r gwaith. Mae hi'n mynd i'r gwely rhywbeth fel deg neu doeddeg gwaith y dydd. So os oes rhywbeth yn y gwely sy'n ymyrryd â hi i orwên ei codi, neu os dyw e'n anghyfforddus i orwên a, dw i ddim yn mynd i neud yr oriau 'ma. A beth i ni'n weld yn y wlad hon yw, ar y weia, ma' g- ma' buwch yn gorwên am naw awr bob dydd. Mae'n colli mas ar bump awr o rest. Mae hynny yn mae hynny'n golygu wedyn bod ddim yn rhestrau thrad. Mae ar ei thrad yn fwy o amser, rhoi mwy o waith i'r rheini, mae'r rheini wedyn yn, yn poeni. Beth arall sy'n digwydd yw, a mae'n syndod i bawb, yw bob awr extra mae'r fuwch yn gorwe, mae'n rhoi un litr yn fwy o laeth bob dydd heb fwy o fwyd.
William Jenkins a'i deulu sy'n ffermio yma o ddydd i ddydd gyda'r gwartheg. Beth felly yw ei farn ef am gyngor y milfeddyg? We find it very beneficial to Stenber, erm you're getting ex experts advice coming in and uh they're seeing it hands on then and uh just niggly little things that you see

Uh, which with not too many extra costs. Beth yn union o'i ti wedi ei ddysgu heddi? Uh, dwi wedi dysgu mwyau i edrych o, o gwmpas y ffarm i gyd, ed, uh, dim just edrych ar y dag, ble maen nhw'n sefyll, pwy ffordd pwy, y cyfeiriad maen nhw'n cerfed, a beth sydd o dan i tra nhw mwyau, oeddi o dan i tra nhw'n gyffurfus. Mae hwnna'n achosi mwy, mwy ar, ar lameness na unrhyw beth. A hefyd, mae'r ffarmwr yn gallu elwa yn ariannol hefyd os mae'r buwch yn gyffyrddus. O, odi, ma, wel, maen nhw'n cynhyrchu mwy o lath i ddechrau banta, sef, sef y peth mwyaf bwysig, a, a fertility wedyn, mae hwnna'n bwysig iawn i'r ffermwyr, felly mae'r ma trad, yn, uh, ar, trad dda yn arwain at lot o bethau, dim, dim dros y, y fuwch yn cerdded yn iawn. O, bod wedi dangos i ni heddi nawr uh, rhywbeth bach yn mynd lot o waniaethu uh, a gobeithio. Beth yw'r pethau bach? O'r y cubicles, allwn ni symud y cubicle i'r i'r seis y fuwch, mesur, mesur y fuwch a swn i'n so ni meddwl beth i mesur y fuwch a pwy seis mae eisiau'r cubicle i fod. So mae'r ma da yn oltro O'n i arfer caru Frisians, nawr ni'n mynd i'n ôl i Holstein, so mae'r buwch wedi tyfu, so mae rhaid ni oltro bethau. A so ni, so ni meddwl beth fel, so nawr ni'n gallu gweld e heddi nawr. Pa syniadau chi'n mynd i fynd gyda chi heddi? Uh, siap, uh, seis y gwyliau, pethau'r da. Uh, lled, mae'r shed sydd gyda chi ar y ffermydd yw'r beth sydd gyda chi yw beth sydd gyda chi, so mae rhaid chi trial newid a, a altro beth sydd gyda chi. Um, felly, gen i weld heddi'n ar ôl cerdded rhwng y sheds.
Iawn, beth welwn ni man hyn nawr, os ydrychwn ni ar hyd yr eilen hon, welwn ni'r da i gyd, neu lot ohonyn nhw tybeth, yn pwyso yn erbyn y bar tra bod nhw'n bita'r bwyd. A beth sy'n digwydd wedyn, mae hwnnw'n rhywbeth blew off i gwar nhw, a mae'n atal nhw rhag bita gwmynt o fwyd ag allan nhw. Wrth symud hwn mlaen, tam e fach, roedd e lot mwy o le i'r dam a'i bita bwyd a billai ar ei gwar nhw. Gellid sylwi ar y fewch hon, mae'n croesi ei choesau mlaen. Y rheswm mae'n ei ni yw, mae pôn da i'n un o'r carne, a wrth wneud ni, a ni'n lle gweld wrth i nawr, Dw i ddim moyn rhoi'r gos mlaen dde ar y llawr yn llwyr, a beth mae'n neud yw cario'r pwysau off o mae'n lle mae'n ei rolir. Rhaid beth welwn ni fan hyn yw mae'r fuwch hon wedi domi ar y step. Mae sawl reswm yn hyn. Naill am mae'r gwely rhy hir, neu yn ytrach na hynny mae'n hyn, yw, mae siŵr o fod wedi domi wrth boi wedi codi o'r gwely a wedi cael niwed wrth godi. Dylai'r fuwch godi a wedi'n domi. Beth mae hi wedi gwneud yw domi wrth godi. Beth arall welwch ar y fuwch hon? Mae'n cadw ei thraed ar ongle. Mae blaen ei thraed yn pwyntio am mas. A beth welwch chi? Mae'r hocs yn pwyntio am mewn. Mae hyn yn dangos bod pôn yn ei thraed. Beth mwynwch chi ar fuwch hon? Y bo chi'n cael un gam. Mae e'n grwca. Mae hynny'n golygu bod hi'n gloff. Os welwch chi hi'n cerdded, mae hynny'n dangos bod hi'n gloff. Beth sy'n poeni fi yw, dim dim ond bod hi'n gloff, ond dwi ddim yn bita mor fynych, mor aml a beth mae da fuwch iach. Rydyn ni'n gobeithio bod buwch iach yn bwyta biti deg neu ddisen o weithiau bob dydd. Di buwch gloff ddim yn bwyta mwy na peder gwaith y dydd.